nĩgetha arangĩre ciana angĩkorwo arĩ nacio. Mũthuri wĩ kĩhiko-inĩ no akorwo nĩ arauma no ndarakoma na mũtumia wene. nĩ gwetha aretha kĩambũri kana mũte itũra kana mwenja mwĩrĩ ũrĩ nyũmba arĩ mũka nĩ maiguanĩire ũndũ ũcio rianyidie kana arĩ haha nĩwe ndĩracokeria kĩũria gĩkĩ arĩa ma nĩ raithi mũno mũndũ wa nja gũthaha tondũ nĩ magayanaga na mwene nyaga ũmbi no mũthuri atangĩkorwo nĩ gũtharia atharia nĩ eragwo mwene nyaga nĩ endete kĩũmbani gũkĩra gĩtharia kĩũmbani kĩũmbanaga no ngorwo we wĩ hau ũranjĩrorera nĩ ndĩrakũmba na ũrĩa hana no ũkorwo nĩ wombwo nĩ mĩndĩga yakwa kana wombwo nĩ ngonde yakwa kũira kana wombwo nĩ ũrĩa ndĩraria ndakũmba nĩ ũrĩa hana no gĩtharia gĩthiaga gũtharia kĩhiko kĩigĩrĩre kana gĩakĩku nĩkĩo heragwo kĩũmbani nĩ kĩega gũkĩra gĩtharia niĩ ndirĩ gĩtharia no ingĩkũmba ndingĩ I, I cannot protect that angĩkorwo nĩ ndakũmba na ndũrĩ mũtumia wene ona wĩ mũndũrũme no ngũmbe nĩ ũndũ wa mathaga marĩa ndĩ namo na ti atĩ nĩ tũgũkomania aca ndakũmba nĩ ũmbo ũrĩa wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wakwa wa gũkenia meri ngwĩciria nĩ ũranjigua o wega ũguo nĩguo tũhanaga atĩ kĩũmbani nĩ kĩega na kĩũmbanaga na ikũnia kana kĩũmbanaga gĩkĩmĩa tondũ ndarĩ kĩndũ atũmĩra no mũnyaka ũrĩa ũndũ wa bata nĩ thayũ nĩ thayũ ndona twĩ hamwe nĩ wĩragwo arombana tondũ kũmbana niĩ

aura yakwa ũmba wakwa nĩ wa gũkenia ũguo nĩ kuga niĩ nĩ ndakũmba no nĩ ndikwarĩirie wakenio nĩ mĩndĩga wakenio nĩ ng'onde nĩ ng'onde ici ndĩ nacio njirũ ici cia rĩũmba rĩa kĩrĩnyaga wombwo nĩ nderu na meri ngwĩrire ciakwa nĩ 21 wĩihũrĩrie hau hangĩ eh, eh, hau hau tũtirikoragwo na kĩ tũtikoragwo na mbara na tũtigakorwo nayo na tũtigakorwo na mbara bata nĩ tũtĩye tũtigatharie tuga gwaku wega ndũgagũtuge na mbara reke nyingĩre cia kĩgongona o ũguo tũigaina ndigwĩcokera rĩngĩ ndigĩtie rĩu kuoya ciũria cia live kĩgongona Kĩgongona nĩ handũ hothe haamũre, ta mũtumia na nyũmba yake no rĩrĩ, kĩu nĩ kĩgongona. Ũrĩrĩ wa mũtumia ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩkomwo nĩ mũthuri ũngĩ tiga mũrũme. ngwĩciria ndĩranyitĩka wega ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩkoma na na mũndũ ũngĩ tiga mũthuriguo tondũ kĩu nĩkĩo kĩgongona shimami kĩũria kĩu nĩ ngũgũcokeria no ti thaa ici reke nyambe ndĩkie cia kĩgongona thaa ici kĩu nĩ kĩgongona kĩa mũtumia na kĩgongona kĩngĩ kĩa mũtumia nĩ riko nĩ rĩrĩa ma- maiga matatũ kana gas cooker ĩyo tũmĩraga nayo kana cooker ĩrĩa tũmĩraga kĩu nĩ kĩgongona gĩtibatiĩ gũkorwo kĩhutio nĩ mũndũ ũngĩ whatsoever kinya mũthuri guo ona mwendainĩ atĩa ũcio nĩ ũthamaki wa mũtumia na gwakinya hau in quotes riko mũtumia nĩwe mũgongoni kĩu tũnyitane nĩ njũĩ ndikwendwo ngĩngĩaria ici tondũ nĩ ndĩraria indo iria marĩhagia makĩmwĩra niĩ ndirarĩhia ndĩrakwĩra nĩgetha tũ- tũ- tũhonokie rũrĩrĩ na tũhonokie rũciũ rwitũ ũyũ wĩtagwo mũcema nĩ ũcemaga mũndũ ruki ũraigua ngĩmwĩra niĩ nĩ njaragia na ndikwĩta mwaria ma tondũ he mũndũ ũngĩ wĩtaga mwaria ma njamba twĩ ndũgũ tondũ nĩ yaragia ma na ĩkamenereria rĩu hau hau nĩ haritũ ndũkanareke riko rĩaku rĩingĩrĩrwo nĩ mũndũ tondũ ũyũ nĩkĩ arehe riko rĩaku arehe kĩndũ gĩa gũtũra mũhĩtanagia na ciana kana mũkahĩtania na mũthuri guo ũragie thĩna ũrauma kũ no nĩwe warekire mũndũ aingĩre kĩgongona-inĩ gĩaku we wĩ mũtumia wĩ mũgongoni mũtumia eragwo ti mũgongoni tondũ ndaitaga thakame thakame yake aitaga hĩ- kahinda gake gakinya ka mweri na kahinda kau akoragwo akĩgaya na ũmbi na mwene na akoragwo akĩrwo you are ready to create nĩ thayũ njoki wa ndũng'ũ nĩ thayũ ndakuona na ndona mũraririkanio arĩa mena ũtana hena ndari mũrekĩrĩrwo hau wĩna ũtana no wĩkĩre hau na nĩ tũgũcokia ngatho nĩgetha programu ĩno ĩgũkinyagĩre kaingĩ na ĩgokaga kaingĩ ti muhothi turetia na ti nduhi turetia kiria wiki ati ta riu hena upendo ni ekirire kiria ekirire na ni angenirie na ijui tukirikia live ino aria me live matirenda kuma live ni ijui ni megwika manene rumirirai live no twarikia ni ndigũkũrũmĩrĩra ngũria atĩ ĩngĩ aca okorwo nĩ ũrenda kaũndũ gaka gathiage na mbere maingĩ ithuĩ tũ- tũ- ithuĩ tũkaga rĩrĩa twahota tũkaga rĩrĩa twahota na ũhoti witũ niĩ ndirĩ wika no maingĩ njũkaga ndĩ wika njoke hau hau ndakwĩra hau ndakwĩra kahinda karĩa mwĩtaga ka atumia ka mweri rĩu nĩ- nĩ nĩ nĩ nĩ mũtumia ũkoragwo agĩ- akĩgayana ũmbi na mwene na hĩndĩ ĩyo nĩyo akoragwo ena hinya ũrĩa mũingĩ mũno wa kũmba kĩrĩa gĩothe arabatara ndũmĩra gĩthũngũ the manifestations that you use at that time whatever you manifest at that time

mũgongoni na ndahutia na kĩgongona niĩ ndĩ mũthuri gwa na igongona to rĩa gũthĩnja na ti rĩa ithĩnja kũgongona nĩ gũkinyũkania tũthiĩ na mbere ũguo tũiguane na tũkinyanĩre Na nĩ gũgũkinyanĩra nĩ amu harĩa tũrorete ĩno ndĩngĩhingĩrĩrĩka ĩno nĩ ya mwene Ita- ita- ituĩka rĩ no nginya gĩrĩkinyanĩre mũgongoni na kĩgongona nĩ twacira na twakinyanĩria Take home. Mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni cikuagwo nĩ mũndũ ũrĩa ũthingĩte na mũndũ ũrĩa ũthingĩte nĩwe ũĩ thai na thayũ nĩ kuga atĩa kĩu mũnyite na angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũmĩrĩra nginyo nginyo-inĩ ici cia maithe maitũ marĩa matarĩ na ũcuke na matarĩ na mbara thinga maũndũ magĩrĩre thinga maũndũ magĩrĩre na wathinga maũndũ magĩrĩre mbara ici cirakũgia cia kĩmũciĩ nĩ ũkũhota gũkorwo wacikinyanĩria na mbara ĩthire. Mbara yaku ndĩgũthira wathiĩ thingira, ona ũngĩthiĩ thingira ũtarĩ ũrathinga ndũkuona ũtheri. Na ndĩmwĩrire thingira ũrĩa mũnene nĩ wa thoguo. na kĩrĩra kĩa maitũ guo tondũ hatirĩ thingira ũtarĩ mũmbi na mũmbi nĩ arĩ kĩrathimo gĩake niĩ mũgathingia mbũgũ ciakwa ciakinya hau na ti gũtira- ti- ti gũthira ciathira nĩ amu iria nyuma heane mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndacikinyanĩria kũringana na ũhoti wa mwene Ũrĩa ũheaga mĩhũmũ na ũheire mĩhũmũ. Nahe kayũ, nahe mũgambo, ndahota gũkorwo ngĩaranĩria na inyuĩ ũguo tũraranĩria. Live yakwa nĩ ĩgũkorwo ĩ open yeterire ciũria. Na ngwambĩrĩria na kĩũria gĩkĩ ndorio haha. ne shi mami how do you summon your ancestors we don't we don't gũkĩria ngomi ndũmĩre gĩkũyũ nĩ gũkoragwo na mbara nene mũno na nditũ mũno na nĩ ninaga ingĩ ndũmĩre kiugo gĩkĩ nĩ yũraga nĩ ĩtũmaga andũ more na magwo nĩ yũragaga andũ aingĩ ndũkĩragia ngomi atĩ tondũ nĩ cirokĩrio aca tũtiũkĩragia ngomi na tũtithĩnjagĩra ngomi no ngorio itũ hĩndĩ ciothe tũgĩthĩnja tũthĩnjaga tũkĩrongoreria mwene nyaga tũkĩmwĩra ngoma ĩno yakomire ĩ ngomi ĩno yako na nĩ yarĩ na kaũndũ we nĩwe mwene maũndũ mothe mĩhorerie na angĩkorwo na ĩngĩkorwo ĩna ndũmĩrĩri irenda kũrehe

niĩ njĩraga andũ ũrĩa kũrĩ na nĩkuo gũkũ ndĩramwĩra tũtiũkĩragia ngomi na tũtithĩnjagĩra ngomi ona hĩndĩ ĩrĩa tũroka nĩ kumagaria hukũro ĩ- twĩ hukũro-inĩ rĩrĩa tũroka kumagaria hukũro tũtithĩnjagĩra ũcio ũhurũkĩte tũthĩnjagĩra mwene na mũgai wa mothe atwĩtĩkĩrie tũkinyanĩre tũikarĩre gĩturwa gĩa ũcio wathiĩ nĩ thayũ nĩ thayũ meri ndĩ mũkenu happy weekend tũthĩnjaga nĩgetha tũiguithanie na mwene nyaga nĩgetha atũnyitithanie na nginyo iria ciakinyagwo nĩ maithe maitũ na macio maraihu kana makuhĩ mathaa matatũ kana mana ti kaũndũ kanini na ndikũrĩaga kanua nĩ kaũndũ gatũma tũkinyanĩre na maũndũ magĩrĩre Thuu. mũndũ wĩna kĩũria nĩ njuge forum it's very open tucokie kĩũria gĩothe tũngĩhota gũcokia twĩ live na kĩrĩa ũrona tũtingĩhota gũcokia twĩ live namba nĩ mwapinĩrwo hau you can come to my inbox twaranĩrie ũke inbox ya tiktok twaranĩrie ũke inbox ya roka 001 wa kĩũria gĩa mũkinyĩra nĩgĩkũnginyĩra guoka he inbox ya meri kĩũria kĩu ũngĩkorwo kĩũria nĩgĩkũnginyĩra ona wĩ mũtumia nĩ ũranjĩtigĩra ũkahe meri mũrie meri ndegwĩtigĩra kũnjũria kĩũria kĩu mena msomso nĩgĩũke tũrangĩre rũrĩrĩ harĩa rũbatiĩ nginya tũkinyanĩre mũthee gĩthendũ nĩwacoka nĩ twarĩkia mbũgũ iria tũkwaragĩra rĩu thaa ici twĩ open forum ũngĩenda kwambatĩra wĩ karibu eh, gũthĩnjĩra gũthĩnjĩra kĩũria gĩkĩ ngũgĩcokia gĩkĩa ndadamuku ĩrera thangoya rĩrathaga ngoya ĩreratha ngoya rĩrathaga ngoya ĩyo nĩ thimo ya mũgĩkũyũ we ũraita thakame ndũngĩita thakame ndiũ kana nĩ- nĩnda- nĩndahĩngĩcithania hau kana nĩmwahĩngĩcĩka kana nĩmuora kana tũrĩ o hamwe mũtumia nĩ itaga thakame kahinda karĩa ndĩmwĩrire nĩ ka ũmbi na agĩita thakame ndangĩhota gũita kĩũmbe kĩngĩ thakame nĩkĩo ũgongoni ũgotho ũcamba wĩingĩragĩra hau wĩingĩragĩra hau gũita thakame gĩkũyũ-inĩ nĩ kwa mũndũrũme no ũcio nĩwe ũrutaga magongona nĩwe itaga thakame agĩthaithana agĩthaithanĩrĩra arĩa matangĩhota gũita thakame ya kĩũmbe kĩngĩ na ngũcokera thimũ ĩyo ĩrera thangoya ndĩitaga ngoya Nyenya- nyenya- nyenda- nyenda- nyendamũre hanini ngoya nĩ thakame wĩ ũraita thakame personally ndũngĩita thakame ya kĩndũ kĩngĩ na nĩkĩo twĩ haha tũcokie ciũria nĩngũgunyia mũmero

but they chase them away that's why i'm asking whether i can summon them angĩkorwo nĩ wahotaga kwaranĩria nao kĩu nĩ kĩheo wahetwo na ũkĩhĩngĩcwo ũgĩcingata to nĩ ngoma nĩ caitani nĩ macaitũ mahĩtia maku niĩ itũ manjũkagĩra kĩroto-inĩ tini ndĩmetaga nĩkĩ ũtaracitand Eh, Mary, Mary, Mary nĩ ndona nĩ wanyita nĩ twanyitana eh, Shimami kĩu ũtananyita toria rĩngĩ nĩ ngũcokera ndirauma thaa ici ndĩna kĩndũ ithaa rĩngĩ rĩmwe o haha ndĩna ki- ndĩna ndĩna ithaa rĩngĩ rĩmwe haha reke njokie kĩũria ndĩrorio haha kĩu gĩtiĩgiĩ haha reke ndĩgĩcokie njoke haha oro rĩu

Ndacoka na ndĩ haha rĩu ci mami kĩũria kĩu gĩaku cokera nĩgetha tũhote kũrangĩra ũrĩa kwagĩrĩire na tũrangĩre na gũkinyanĩre.

o ũrĩa wekaga ũthiĩ na mbere na ũhingũre mĩhĩrĩgo ĩrĩa ũrahĩrĩgĩte na ũkahingithania wĩke atĩ babake baba fruits wĩ thayũ no ũramenderia matunda kũrĩa rwaka eh? menderie biũ na ithuĩ haha tũrarumwo citũ cia gĩkũyũ tũkĩaragia cia ũndũire

Shi mami njarĩria inbox we ndona tũrabatara kwaranĩria maingĩ Meri kwĩ nyama atumia matagĩrĩire kũrĩa Eh, reke theke kĩu ndigũcokia haha nĩ tũkwaria nĩ kũrĩ nyama cia atumia na athuri kĩu nĩ tũkwaria na tondũ twĩna mĩbango rĩ nĩ ũgũcimenya na nĩ ũkũmenya nĩ thayũ ĩni thayũ mũingĩ njeterire ciũria nĩcio cinjigĩte haha o ũguo ciroka nĩ ciũke nĩgetha tũhote kwaria kĩrĩra gitũ kĩhana rũrenda gĩkuma harĩ ciũria iria mũkũrehe

you know who wa- who they were arĩa makũheaga ndũmĩrĩri njega ũkũmera inyuĩ mwarĩ na ndũmĩrĩri njega ndĩ haha na inyuĩ oru ndikũmwenda hakuhĩ na niĩ get my point get my words ĩ twendaga twendaga kĩrĩa twendaga ngoma iria njega iria thũku cithiĩ na hau no he handũ tũcibataraga tũngĩrakario nĩ andũ tũna ndikwaria mũno nĩ thayũ Mũgethi iyo no ciũria ĩtereire. Invitation oke ha twaranĩrie eh, video-inĩ tarĩ video tũraria nĩ oke. Na niĩ yakwa to mũgambo na wenda gũka wĩna video I'm much very okay with it. Koguo ũkai. Rĩu njetereire ciũria na nĩcio ndĩrenda kwaria. Ona ona wĩ hau ũngĩkorwo hena mbũgũ ũraigua nĩ ũkwenda kũheana haha ũka ũka heana this forum is and this program is much very open koguo mũtikaigue guoya request request mũke nĩ thayũ ĩĩ ũkai ũkai tũmwetereire mũno nĩgetha tũhingie ũrathi ũyũ ũrathi ũyũ no nginyagia ũkinyanĩre nĩ mũkinyanĩru no nginyagia tũũkindĩre ciũria nĩ ciũke ciũria nĩ ciũke

ĩĩ tũgĩco- tũgĩthaithana atumia maikaraga thutha wa athuri na matioyaga moko ũũ Moya- maigaga moko ũũ twĩ hamwe mamũkĩrie to nĩo custodians athuri magetia cikanyũrũrũka cikagwĩra moko-inĩ ma aka meri ngwĩciria nĩ wanyita kĩu athuri magetia cikanyũrũrũka cikamũkĩrwo nĩ atumia

kũhumbĩra mĩtwe arũme no mabatiĩ kũhumbĩra mĩtwe hatirĩ mũndũ rũme ũbatiĩ gũkorwo ang'ethereire kĩ- kĩrĩnyaga atarĩ na ngaranda Ĩĩ, kana atarĩ na thũmbĩ tondũ ndarenda kwĩiganania na mwene

ndũmĩrĩri mũciĩ na nĩndona nĩ nginyu na nĩ thayũ nĩkũnyona ruta maitho ĩ wĩikie maitho ĩ wĩtũke thimũ ndwarĩ tuo nĩ ũkombo ĩ mũyĩndĩ Kenya One, two, eight. Ĩĩ twetereire ciũria ciũria nĩcio twetereire nĩkĩo tũkirĩte ũguo

ciana nacio cio hatirĩ handũ cangĩrũgama ciana citirĩ mbara acio nĩ aguka arĩa akũrũ hatirĩ andũ matangĩrũgama bata nĩ gakahĩ gathonge mbere na gaka irĩtu gaikare harĩa manyina marĩ mũkũrũ gaya wonie mũruna mũgaĩre ihĩĩ cikarora ũrĩa maithe mareka tuirĩtu tũgeka ũrĩa manyina mareka na nĩ thayũ thayũ thayũ ĩ ciũria nĩ cirangenia nĩ ciũke biũ nĩ ciũke biũ nĩ ciũke nĩ ciũke nĩ ciũke Niĩ ndĩrona ndume ĩkĩingĩra, harĩa ndume ĩrĩ- ndĩrona ĩkĩingĩra hau nĩho tũ- tũgũkorwo tũkĩhinga live no tũtikũmĩhinga thaa ici. Niĩ thiĩ ũguo ĩthiĩte tondũ kĩrĩra kĩrĩa tuma nakĩo kana mbũgũ iria tuma nacio nĩ twacianĩka na nĩ ciakinya mũciĩ. Sansa karibu. tũke tũthiĩte ũguo we wĩna kĩũria ũkĩũrie live haha wandĩke haha ĩta comment we are much ready to answer it na kĩrĩa ũrona ndũngĩhota kũũria mbere ya andũ kana kĩng'ang'a-inĩ wĩna rũtha wĩna rũtha rwa gũ- kũrehe inbox-inĩ yakwa ya rwaka 001 ya meri kana ya msomso mzomzo ndiona ni acoka mzomzo ni wacoka ni thayo ni thayo twakorwo twarĩkie kwara mbũgũ iria tũkwaragia rĩu tha ici nĩ ciũria twetereire nĩgetha tũhote gũcokia ciũria ici nĩ thayũ na agĩkorwo he kĩũria ũkũrĩtio hĩndĩ ĩyo tauma ho kĩandĩke haha we ũgĩkĩũria gĩtirĩ na mbara we nĩ njũĩ ndũrĩ guoya mũmbũi Je, thayũ thayũ itungati cia Kĩrĩnyaga nĩcio icio na nĩrĩo rĩu rĩũmba rĩa Kĩrĩnyaga. Nĩ thayũ, nĩ thayũ. ĩno rendi gũkũ tondũ wa heho mahehu ĩ njeteire ciũria njeteire kĩũria kĩu wĩhingĩire ciũria nĩcio twetereire nĩgetha tũthiĩ na mbere na na ũhoro ũyũ ciũria nĩcio twetereire ciũria ciũke mũtigetigĩre tũtirũmanaga ithuĩ na tũtirumanaga Thank you. na njuge nĩ nguoya kanya gaka ndĩmũcũngĩre ngatho kamau jamira muthoni dijoro njoroge ũcio ũreĩta l samuel gĩtheu ndĩmũkenu nĩ ũndũ wa inyuĩ na ndikũriganĩrwo nĩ meri ĩĩ nĩ ngatha itũ kũrĩa nĩ thayũ nĩ thayũ meri Eh, rĩrĩa tũrarĩa irio ĩ twagĩrĩirwo kũgaĩra ngomi citũ irio atĩa tũticigayagĩra gwĩtagwo gũthemba we tiwe wa mbere wambirie kũrĩa irio kana kũnyua mũratina ũyũ tũranyua tũtitagĩra ngomi citũ tugaga nĩ njĩra tuonirio inyuĩ mwokire mbere itũ mwekaga ũũ tũreka na tondũ inyuĩ mwakinyũkirie makinya mbere itũ rĩ nĩ twamũthembera mwĩtĩkĩre ũũ either irio you set a portion ukamekirira na ukamake sure ni ciakinyira tiri nigetha atumwo amwe ne nyaga thigiriri thuraku na indo ici ingĩ nyũmbũ na indo ici ingĩ ciothe cigakinyia ndũmĩrĩri harĩa yakinya ĩĩ nĩ ikagia nja nigetha gukinyanire ni ndagutaririe ngwiciri kiu ni giakinya eni ngwiciri ni ndataririe kiu no no ngugutariria mwena uria ungi

El nĩ ndakena nĩ ihũa rĩu waikia nĩ thayũ nĩ thayũ kwagĩrĩre na we wĩna ũtana nĩgetha ndĩmĩte program tondũ nĩ ũndũ ũrĩthiaga na ũrĩthi- ũrĩ- ũrĩthiaga na mbere kahinda kanene twĩkĩrĩre ũtana ũrĩa ũkũhota hau no to mũhaka tũrauga wendi waku nĩkĩo tũrawĩta ũtana ũtana ũkoragwo nĩwe wenda nĩ wakena nĩ ũguo twaria nĩ ũguo twaranĩria okorwo nĩ wakena rĩ ĩka ũrĩa ũkwenda na namba ĩyo mwekĩrĩrwo hau nĩgetha tũkinyanĩrie maũndũ marĩa tũrabatara gũkinyanĩria ona ĩkĩhĩa rĩ mwene nĩ otaga nĩ tũhĩte na nĩ tũkenete ĩ he maingĩ ekaga ũtamenya nĩkĩ no- no mau mothe ũraririkana nĩ tũkũma nĩ tũkũmairugucũkania kinya ũnyite na ũmenye kũu ndũkaigue guoya we nĩ twaranagĩria maingĩ no tũkwandandamũra na ndakena na ngũgũcokeria ngatho kuma ngoro yakwa gĩtina nĩ twaragia nawe no in this life wakorwo in this life no wakorwo wĩ very active na kũria ciũria cia gũtunya andũ nduma ndĩ mũkenu na ngauga nĩ ngatho kuma ngoro gĩtina meri ndaigua nĩ ngatho no no tũkwaranĩria Ĩ nyũmba ndĩhatagwo ũtukũ. Hamwe na mũtĩ. Ĩ nyũmba ndĩhatagwo ũtukũ. Nyũmba ĩhatagwo mũthenya. Ia. Kũhatagwo nĩ mũthuri na nongorio ciake. nĩ thayũ ĩni el nĩ ndakuona na iheo icio ũratũtũmĩra nĩ ngatho ani nĩ ndakuona ndĩ mũkenu we wĩna ũtana ũngĩenda gũtũtanahĩra ndari nĩ mwĩkĩrĩrwo hau no ũtanahe tũkene tũigue wega na maũndũ magĩrĩre Nĩ thayũ. Ĩĩ. No gũtindĩka tũratindĩka. Na wee wĩna kĩũria kĩgiĩ ũndũire, kana wĩna ũndũ kaũndũ ũngĩenda gũ share na andũ aya me live ĩno, request. nĩ gũkwad ũmarĩrie ĩ nĩ thayũ na wĩ na kaũndũ ũngĩenda gwĩkĩra program ĩyo namba nĩ ĩyo ĩ hau no wĩkĩre kĩrĩa ũkũhotithio nĩgetha program ĩno ĩgũkinyagĩre maingĩ ti kaingĩ maingĩ nĩ ĩrĩũkaga tondũ nĩ ngũmũririkania rĩa mũico rĩrĩa ndokire live ndokire live ah, mweri wenana

Tap tap to 20,000. Tap tap ekinye 20,000. Nyoba ya Mobi. we ũraingĩra nĩ thayũ nĩ thayũ tũraria cia gĩkũyũ ũngĩkorwo na kĩũria kĩa ũgĩkũyũ Kirehe twaranirie. Kamau no acoka. O Kamau nĩ Kamau ti Kamau. Nĩ thayũ nĩ thayũ. na we ũretigĩra namba no ũ- no s- you can send a gift yeah it, it's okay tũtirĩ na mbara nacio kĩrĩa gĩgũka twĩ na bata nakĩo nĩ thayũ nĩ thayũ twetereire kĩũria kĩrĩra kĩrĩa tuma nakĩo kĩa mĩtugo ũthingu kĩgongona na mũgongoni nĩ twahinyia

L. Rĩtwa rĩu nĩ rĩritũ. Eh? Rĩrĩ korwo ndĩramenya rĩtwa rĩaku ndige gwĩta Ero. Ero nĩ rĩritũ kũrĩ ithuĩ. Twahota gũtukania ingĩ igĩrĩ. Namba nĩ wamĩona? Ĩyo ya pinwo hau.

Nĩũkũhota kũgĩithia andũ mere wĩ nguo wa mwangi mũgathithia mbere ya mũha. Gĩũke. We wĩtagwo atĩa? Ai. Eh? Mageithie wega na aremwo ngũingate. Njĩtawa nguo wa mwaki mbarĩ ya mũha. Nake ũcio wĩtagwo Sera. Nĩ thayũ.